nitiega gik moko tinde mako dhoga hmm. ineno mere masani gidhi gi tim moro mere masani wayudo nyigi mere mati wayudo nyigi mineno e dagoni hmm. alambo iwinjo gini iwinjo wachno hmm. ni mar oketo ni wiye tek nowacho ni kia ofuku ni rach kia ang'o matimo lweti chwako lweti chwako kinyodala ah, ah. ah. Okay. Dini nigi magera bilani. Ma anto nire moko nitie mano odwa temo. Eh. Adwa nyiso uso luson ka ere ere ka kosa dagi no kinyo ndala ni lweti be ni nono. Lweti be ni nono.
Ang'o mowinjo tem? Ineno pesa ni matin moko dwano. Dong idwa dhi neno da. Kata par kata na bi.
Pesa ni mo matino kata in magalofa ariyo kata in magalofa dek. Yeah. Eh? Yeah.
Tura manyi transport moro miteri ka maro kono kata ka en kara chonyo kata ka en kanyo kata ka en ka dhimu kia kanyo. Eh eh. Many pesa moro mi fare. Mm. Kende.
De fare kende.
Kisen yudo fare. Donge ne mbogo nyon.
Fare teri manyi. To nyon mbogo ya. Na kiwe gi moro go. Nyo wheelbarrow kata wheelchair. Mm. Lakini wheelchair minyalo donjo go mayot. Odhi neno ni Ang'e- Ang'e ni upenjoru ni wheelchair ni to en- wheelchair kata wheelbarrow ni idhi donjo kode na iting'e e wiyi. Wheelchair idhi yie wi gari dong in gi ng'ama teri Oh. idhi kamaro dong in gi ng'ama konya kamaro kun Ha? E jalweti. jalweti ok udhi ka kendi Jalweti nitie.
udonjo Mm. tiyie wheelchair cha piny E iye. i- dong ok odwa ni nyo dalane gi tiendi Ha? Yes, lweti chuok. I- lweti chuo Marogo nyon.
nyargo nyon

ating' bi bedo ka nating'i Bwana, abet ibedo abet abeta mos kisebedo koro isuoya gari eye ng'wech gach polo Koro no kwenye ndonyo ndonyo kichindi kwenye ndonyo ki wheelchair. obedo gidonjo mayom Ai, donjo. ing'e ni sama idonjo Idhi- idhi sama donjo idonjo gi donjo gi wheelchair. wheelchair ing'e ni ok idhi kaka mara direct nyaka teri ni "Ah, wuon ng'ane gine osedonjo wuon bani gine osedonjo isimba piny ochamo ji dalo mera

Idhi tedi ni. Idhi tedi ni. Dongi ne ne ruma mi wajin e harwa ni kare nyi ke unjo matek jo wadi. Ko ka chunga we na gi wili che. Dongi chung ko ki do.
To maro dong nyalo ya ni a kusu ko. Maro kiri gidala te. Maro kinyalo ya ni.
Oya dongo yan gise jo mi pogo bal. Dong basa ni pogo ki. Dala bende nyon.
Dala be nyon.
Oya nya nya tade.
Nyon dala.
Ah oya nya nya tade. Oya nya nya la ki dala de nyon. Yeng bende yeng. Yeng bi yeng.
Dok be niso to kata ka nyaro Neno- achiel. neno gima itemo wacho Gino nyalo Owinjo tiyo. ati gi gino. Gino nyalo Dogi. tiyo. kendo no kaka na awewu kani Eh, awewu Sa- awewu kata ka awewu kaka na awewu ni eh, alambo Awinji. anadhi mama na wheelchair samine na Sani. awewu ok wamakre Wamakre.
Eh, Ne, wamakre uru onge tabu Sawa, sawa. koro manyura mariekou Eh. ang'e ni wuoth tawacho Bere masani sani wasemanyonu method.